Maklaryn çykdy oy bu ne? Maklaryn çykdy. Meniň pikirimçe mifler bar a efsane şulardan biri çyk demesen aýda. Ýüzde ýüz garantiýa berýän. Ikisi bolmasam biri çyk ýazar şunuň. Ooo. Ooo. Ete ete güzel. Hemmäňize salam dostlar goýum ederen janyňyz sagmy bu günki PUBG Mobile sandyk açma wideomyza şu şekilde gelenler hoş geldiňizler sapalar getirdiňizler gören bolsaňyzlar pisleriň komandasyndan Karoçe ak pis akademiýasyna adam alnan wagtynda gapylar açyk galypdyr kakajan fucking a biziň diskortdaky adminiň günäsinden gapylar açyk galypdyr we pis warrior giripdir gapy ýapylandan soňam çykyp bilmän arada üýtgäp galypdyr pis warrior seri atdaşymyzyň karoçe hesabynda sandyk açma wideosyna hoş geldiňiz öz sapalar ýanymyzda kimler bar Kakajan pis Danişka we şordur şu taýda firwekler patlamalyda Dani ölmedimi zat bar şu öňki wideolary goýmaly kelebek öňüne oý oýnan ýerleri zatlary ondan soň firwek patlamaly o Dani geldi zat bat ok ok we konýeşne hasabyň eýesi bar Omidler. Oňatdan şükür salamlar. Bol sesen kesäýen sesi. Bärlerini goý oturma kelebek muň sesini. Soň Dani. Allah'a şükür sen aýry Ve gowadan. az Daniň nädip gepläsirän aýdaýyn. Salam. Gawa sizler ne? Agzy agzy şu şekilde de begenip otyr. Nirdeligini zatlygyny soň aýdyp bererin. Başga bir wideoda. Häzir däl.

Tak, 500 galdy last one. Başlaly. Diňe vremenka berip. Diňe vremenka. Götüňe sokjak bu şulary. 8 gün, 3 gün, 3 gün. Bärde näme gerek diýdiň? Lednik. Ledniň bara. Aýam. Material bolady, material bolady. Otomatik.
Lednik. Tak, dur, dur, dur. Leýtnik birinji urowenmi seňki häli? Owa.
Royal pass almasa şonda ýükselt da. Hä?
Näme diýiň Dani? Royal pass alman şony ýükselt diýen. Hää. Wapşe materialyň ýokmy? Wapşe ýok men ruletka diňe on ýutsa çatdym ha. On ýutsa bir eziýem düşmedi.
Ýoki paki. Açandan bäri galdyrmadyň Aýsat.

Bremen. Bremen yok.
Boldy. Oyuna täze gelendigini bildirmäň Dani. Kes bämi kes. Soň, soň Warrior sana näme çykar pikiriňçe? Hmm, maňa za oazik çykar. No. Şuma? Apelsin. Aha. Başga tolkosa çykmaz. Men aýdaýynmy?
Meniň pikirimçe şu mifikler bar, efsane. Efsanewimi näme bolýar bu? Şulardan biri çykyp ýörse. Owdan eken, owdan eken.
Şulardan biri çykdy men saňa aýdaýyn. Ýüz Gowudan eken. ýüzde ýüz garantiýa berýän. Ikisi bolmasam biri çykýada şunuň. Adinoçkada geçli urjak diňe. Diňe geçli. Şu taktikany ýigitler gyzlar şu wideony kesiň alyň dany instagramda paýlaşyň we bizi belläp geçiň. Played safe, X Scofield, Dani, Şonda paýlaşyp geçiň indi şu taksikan hiç kime berem ýokdun. Garaň näme etdim. Şaýa geçdim üns bereňiz ýokdursyňyzlar. Şony aldym, geýdim, çykardym, geýdim, çykardym gördüňizda. We şu ýere geçeňiz dany mundan ujeden aşaka geçeňiz, ujeden aşaka geçireňiz boldy. We geçdi urmalydyr. Garaň. Diňe geçdi. Gördüňiz gümüş parça bereni ýok.

Agza bolanyň şanyna. Bolmapsyňyz agza. Patsany 60 prosendiňiz, 65 prosendiňiz agza bolmadyk. Agza boluň şu wagt daway. Wideony duruzdyňyz, agza boldyňyz. Garaşýan. Agza boldyňyz, dowam. Bu laýk basanlaň şanyna. Laýk basanlar biraz köpräk. Ýöne 700-800 prosmotrda 100-150 laýk. Az, gaty az. Basyň laýk. Dawayt, garaşdym ýene. Netde. PUBG Mobile. Congratulations. PUBG Mobile nätdi?
Ban etmesinler bunu. Ha? Ban vermesinler buna. Ban bererler mi? Kaçırýar mı girip sanmaz. nätdi var ya nätdi? Eşeğingi hele. Eşeğingi hele gönder. Oy.

Dur dur dur dur. Muny geýmeseň bolmaz ha. Üç gezek banlanan akkaunt bu. Şansy beýik diýdi. Şansy beýik. Muňa uje näçe zat çykdy. Kelledäki kiçi polny arassalandyň-da. Ebjegiň ortasyndan bir awtomat goýsaň häzir. Hadi. Bir-de garanti, garanti gelen ýok häli-ow. Garanti gelmänkä beripdi-ow.

Bar parça çykdy ya. Maňam şeýtdi, maňam şeýtdi. Only açmaly däl edi ora. Açma diýip kelebek. Menden hem şu bir gezek only açyldy, şondan göte girdi.
Eşikler hem şunlar ya.

isleriniň garşysynda hem mat berdi. Bärden hem matlar aldy paşti şto. A bärden hem bolsa şu aşaky aşaky setin hem biz aldy. Klasikadan hiç zat düşmedi ya normalni. Hiç zat bermedi.
Hiç zat bermedi klasika. Tak, dawayt indi. Näme edeli? Indi meniň sandygyma geçeli. Garaşdyrman. Sraza. Hawa hanymlar we jenaplar görüşüňiz ýaly. Bu günki PUBG Mobile videomyzda sandyk açylym bardyr. Premium sandyk. Klasikde häzir näme çykýan aýdaýynmy?

Diňe diňe zatda geçýär. Geçde geçjek. Ya muny geçdi açy. Süreli köpe. Oo klasik parçalar. Klasikler normal.
Klasikler normal. Bile bir da bir normal bir zat ber. Dur prosto bir yok. Acaba hemmesini şu.
Şu şu ban mende neden bilmeli?

Parçalary birikdir sandyga çevir seri. Hünärmen gaz Belki indi. birinji pre premiumdyr, soň klassyk açarys soňunda. Olam bolar. Hmm. Sen näme diýseň şo. Şu wagt sen näme diýseň şo. Sen sen näme diýseň. Men ýok diýjek ýa-da. Premium açalım, premium açal bolýar, problem ýok. Garasak görek. Bärde bilet näme çyksan begenýäň aw. Näme çiksadan beýenýäň? Bulam owadan eken. Bom.
Ýok gerekde bomba bilen skowrodka gerekde. Şu aružaň skinden köp bomba skinim barmy diýen. Ha bu ikisi üçsem o bu hatar hasap. Men mene köp görünýär eken diýsem. Pol aşaky hatar meniňki däl eken ha. Arenda alnypdyr ha pol aşaky hatar.